Ат сүүрдүүтэ суруллубатах, туһунан сокуоннардаах, быраабылалардаах, олохсуйбут үгэстэрдээх. Быһатын эттэххэ, туспа олохтоох-дьаһахтаах эйгэ. Туора киһи көрүүтүгэр сорох өрүттэрэ омнуолаах, мөккүөрдээх да курдуктар. Холобур, соҕурууттан ыраас хааннаах боруода сылгыны ботуччу сыанаҕа тыылаһан, эрэйинэн тиэйэн аҕалан баран, кылгас кэмҥэ сүүрдэн, кыаҕын барытын ыган ылаат, бу мааныланан, бастыҥ усулуобуйаҕа тутуллубут аты атын сиргэ батараллар. Табылыннаҕына кини сылаас көнүһүнэҕэ туруо, эбэтэр хотоҥҥо хаалыа. Ыраас хаан уонна хотон. Сатаан саҥараллара буоллар бу тыйыс кыһыннаах дойдуга анаан төрөөбөтөх Дьөһөгөй оҕолоро киһи аймах сонумсах майгытын, атын да араас кэмэлдьилэрин туһунан хото кэпсиэхэ этилэр. Вена спортсмена. Оннук Ахан аһартахпытына биир да гынаҕа бобулар. Спорт спорт диэн атын бобулар. Спорт тыйыс бастыҥнара эрэ сөбүлүүр. Онтон атын буоллаххына киэр эһиллэҕин, эйигин атыттар солбуйаллар.

Бу манна аан дойду элиитэ хааннаах сүүрүк аттарын сыдьааннара республика ат сүүрдүүтүгэр саамай улахан бирииһин бастакы кыайыылааҕа Ривер де Фео турар. Хаҥалас улууһун Булгунньахтаах сэлиэнньэтин биир уһугар баар уота-күөһэ суох көньүүһүнэҕэ уһун кыһыҥҥы күннэри барыыр. Урут күннэтэ хадаҕаланар дьаабылыкатын сытын ылан сэргэхсийдэ, кэһиилэнэн кэлбит дьаабылыкаларбытын курдурҕаччы ыстаан сиэн кэбистэ. Аллаха буорһылгы. Хакатыҥы хоһуйбат талбат. Тугу биэрбиккин барты сиин. Ривер де Фео эбэтэр сорохтор ааттыылларынан француз балай да табыллыбыт дьылҕалааҕынан ааҕыллар. Сүүрэн бүтэн баран хаан тупсара төрүөх элбэтэ сылдьар. сүүрүк аттар генофондаларын байытар Ривер Дефео икки тыһыынча биир сыллаах төрүөх Европа Америка сүүрүк аттарын сыдьааннара Саха сиригэр Москубаттан икки тыһыынча биир сыллаахха аҕалыллыбыта кинини Нам улууһа он бес тыһыынча долларга атыыласпыта ат баайааччы Сергей Ядреев Риверы талан ылбыт манна ылан сүүрдүбүт киһинэн буолар Икки тыһыынча биэс сыллаахха Саха сиригэр аан бастаан ат сүүрдүүтүгэр Саха Республикатын Президенин бирииһэ олохтоммута. Ривер Дефио президент бирииһин бастакы кыайыылааҕа. Кини бу соһуччу кыайыытын кэнниттэн соҕурууттан боруода сылгылары аҕалан сүүрдэр үөрүйэх күүһүрбүтэ. Ат сүүрдүүтүгэр саҥа кэрдиис саҕаламмыта. Олоҕун саамай дьоллоох кэмин оҕо сааһын Москубаҕа атаарбыта. Аан бастакы сүүрүүлэрэ эмиэ онно буолбуттара. Сахалар кинини онно өйдөөн көрбүттэрэ. Ону дословно эттэххэ Sky Lavalier диэн аҕата уонна Ауин диэн ийэлээх этэ. Так, Sky Lavalier бэйэтэ Америкаттан төрүттээх. Мин ити манна аатыран сүүрэ сылдьыбыт Сардаат аймаҕа буолар. Төрдө ууһа барта Ол Назарулла диэн Англияҕа тоҥоһуллубут сылга буолуо. Онтон кэлэн барыта ийэтэ-аҕата эһэтэ. Хос эһэтэ барыта американецтар, канадецтар, нидерландецтар. Тугун ылбытым интернеттен. Родословнаһын. Барыта улахан. Бу президентский бирииһи ылбыт сылгылар

Сүр билимнээх атыттан киһи этэргэ туохтуун наада буолла. Поддержкалар кимни дьарыгын сүтүрүмэ ханаада. Идибэтэ ахара дьарык тамыка идибэтер дьарыгын аччатымы ханаада. Икки тыһыынча биэс сыллааҕы ат сүүрдүүтэ хаһааҥҥытааҕар да ураты буолара сабаҕаланара.

футбольнай туох курдук этэ эмиэ улахан аан дойду чемпионатын футболугар дьоннор мусталларын курдук этэ онно кулуп бу аттыыра куруга бу ичит көрүмэ дьоннор көрө сылдьаллар бу тас үттүөр уонна ол анара илин иттүгэр эмиэ дьоннор маннык олорон көрбүттэр ол бастыгы сүүрүүнү Икки тыһыынча метр уһуннаах дистанцияҕа бастыҥтан бастыҥ аттар тахсыбыттара. Ипподрому тобус-толору мустубут көрөөччүлэр бу сүүрүүнү хаһааҥҥытааҕар да тыҥаан туран көрбүттэрэ, илин-кэлин түсүһүү кытаанаҕа буолбута. Бу президентскэй сүүрүүгэ манна миэ бары талыллан кэлбиттэрэ элбэх аттар амматтан Давидов диэн баара эмиэ туох Европаттан кэлбит Хаҥаластарга Сардаат Европата, Чурапчыларга Солитрон эмиэ Европаттан кэлбитэ. Итинник уонна Бавар диэн баара. Манна ол Европаттан кэлэн эмиэ аатыран сүүрэһдьибитэ. Итинник улахан сүүрүктэр бары бэлэмнэһдьибиттэрэ. Онно холобура дьоннор ааҕалларынан оттон ириэри үс ийэ киилэрбэ кынааллар этэ. Кими туга биллибэт буоллаҕа ини? Ким кыайа да биллибэт, онно ол Чурапчыга ол улахан сүүрүү буолбута. Ону даже биир манна ат сүүрүүтэ улаханнык билэбин диир киһи дьэ сири бэлэтэн турар эдириибэрин үсүйэт киирбэт диэн. Ону мин киниэхэ хүргэнэммин

холобура спорт историятыгар көмүс булкуна хуруллар диэн этилэр биһиэхэ эмиэ оннук бүддьү ханаабытыгар көмүс булкуна хуруллан хаалан хааллаҕа дии биир бастыҥ кыйы баас диэн Ривер бу сүүрүүгэ көрдөрбүт бириэмэтэ икки мүнүүтэ уон аҕыс секунда хэттэ дэһээтэй. Ривер бириэмэтин иккис сылларыгар дакаастык били бастаан аҕалбыт туохтарыгын кэлэн ма хүүлбүт бириэмэтин кинилэр иккис түһүстэ сылларыгар аллаттарбыттар дии киминен сардаатынан военан отучча сыл сүүрүү каттары баайар Сергей Ядреев бу улахан кыайыыны тэбэн биэрбит аты күндүтүк саныыр

Ол сүүрэх иллен оннук үлүрдөҕө дии. Ота дии биир саамай туохпут дьиэҕэ хаамай куттанар суолбут ити. Сүүрүк аттартыы. Ити атахтары өлөрдөр даҕаны уже Сүүрүк тугуттан уже туттулар. Кинилэр уже бэйэлэрин саамай кыахтарын күүстэрин көрдөрө туохтара бэйэлэрин потенциалларын уже хитэр ыйбатта. Ривер быйыл даан үсүөтэ олох. Туруга даҕаны, кыһыҥҥы көрүүтэ истиитэ даҕаны олох үчүгэй да былырыыҥҥытаҕар истимин санаабар ордук сүүрэхтээтэ. Ону күһүн тугун атаҕын өлөрөн кээспитэ. Уолун тугатынан ити сүөдүк үлэлээбэккэ тэрби турбут турара элбээн таххар буллаайы. Аһынааҕын холууру атын эмиэ атаҕа кулаалыйын. Иннинэ үлэтэ кыайан аччаан хаалар. Биир үксүнэн туохтаата. Манна да сүүрүүгэ эмиэ баран иһэн атаҕа

Онту Володя арыйдааны кыллыбата. Ол атахпытынан. Төһө да кылгас кэм устата сүүрдэр, Ривер аны төрүөх хаалларар аналын толоруохтааҕа. Кырдьыгын баран эттэххэ, сүүрүк аты атыылаһыы, тутуу бу туһунан коммерческэй бырайыак. Ат бэйэтин сыанатын толуйарын ааһан барыс киллэриэхтээх. Барда каччыгып көрүннэ. Онну кылан көрдөхө ол Ривер, ону киниэхэ

Охото руута бээтэ. Үчүгэй бобор үн бааһылгы быһылаах диэн. Модьутаҕа. Төһө буолбуккыный? Тэлэм буолбатах буоллаҕына. Эт уох. Уон төбө албыт. Уон төбөҕө. Ээ, маннык. Улахан, улахан аһылгыйа. Инник боруода аһылгыланыахпын аллаха уруккуттан оҕо эрдэхпиттэн баҕарар этим. тумтутум бистам туллаайын. Ривары атыылаһан биир улахан баҕа санаатын толорбут Сергей Егорович Гаврильев отучча сыл үлэлээбит сылгыһыт, сүүрүк ат диэн баран муннукка ытаабыт киһи, бэйэтин ат сүүрдүүтүн фанатабын дэнэр. Кини Ривер де Фион ылбыт биир төрүөтэ маннык. Иннэ биһи хайдара эти тоҕус уон сылларга икки тыһыынча улаханнык сайдыы кэлбэххэ хааммытынан хойутаан хааллыбыт. Итин өмүгүлэрин, ээ туохтарын өмүгүлэр диимин да, мэҥэлэрин, аммаларын бары Чистокуров гынна сүүрдэһэллэр. Хоҕуруттан аҕалаллар ол биэлэрин оҕолоро. Аҕалан маннык холботулаан бэйэм. Иһэннэрэ буолла былыргы бэйэбит хааммыты тутан бараммыт. Били кыайан үрдэппэккэ хаалан хаалбыт, атыыр кэлбэккэ. Тоҕайдахт. Оны те былбилин ириибэр оҕолор төрдүс өрө көлүөнэлэр. Чистокуров буола иликтэр.

Бу туох диэххэ сөбүтэ, хаан үрдэтээһиҥҥэ хайдара диэн. Билигин Ривер хас да оҕолоох, онтуктара былырыын сүүрэн саҕалаатылар. Аты Ривер оҕолоро ол хара кыыстан баар Дархан диэн сүрүөхтээх. Тэлгиэнэттэн Иришман диэн баар. Онно Дьөппөннө Чырыымахаларыттан Чыпчаал диэн аттар ол. Ат соноҕостор. Уонна тыһылара урукку отон бастакы дербиискэ кыыһа баар Айылаана диэн. Уонна итиби бэйэм биэм оҕото ийэ диэн хатаска турар. Мурдиканов Бүөтүр диэҥҥэ бааллан турар эйээрке диэн. Олор сүүрүөхтээхтэр. Ривердефео үс оҕото Нөмүгүгэ Иванушницкайга бааллар. Бу эрдээккэ үстээх сылга республикаҕа биллэр сүүрүктэр эркээни баламат ийэлэриттэн этээйиттэн төрөөбүтэ. Төрдүс көлүөнэ хааннаах. Үһэ буолан эмиэ ити Дарханаа тибии хаастылаах. Бу туран дьайылаана. Бу ийэтэ дербиис иинэ, дербиискэ. Маамата Дархан дербиискэ.

Онтон бу Ривер оҕолоруттан биир саамай улаханнара Дархан. Дархан диэн ийэтэ хара кыыс диэн буолар, онтон аҕабыт тоохчи француз бастакы пресс-президенти кыайбыт Ривер Дефе буолар буолла. Кини аҕата бэйэтэ билигин иккилээх үһүгэр үһүгэр үктэммит. Үтүн ааралла. Үһүн туолаара. Күүрэн хаҕылаата дии быйылгыттан. Аа, бу быйылгыттан хаҕылаан хүрэн. Үрүҥҥаттан дьэ. Хамандаҕа айын хүрэн. Зачет им битэ. Ону бэйэтин хайдах көрдөрдөнүй? Ön бэйэтин билим бу кини үчүгэй көрдөрүүлээх болла. Онна туох дербиге дербиен үс саастаах һылгай бидде болар бирискэ Туох диэххэһий? Один из фаворитов буолабо. Да, оннукка шанстаах диэн. Ол бириискэ. Ривері лаайбыт, эрчийбит тренер Сергей Ядреев кини оҕолорун кэтээн көрөр эбит. Бастыылар дьаллар билии. Дарханыгын көрдөҕүн ди. Дархан бар. Айыллаана бар. Чупчал диэн бар.

Быйыл Ривертон саҥа төрүөх кэлэр чинчилээх, инникитин да баар буола туралларыгар эрэнэллэр. Оҕо хаалларан кайан манна хака эриэ кэлэн этиргэллы бэйэтин суолун иһин калдар деген тохтуубулаан манна кэлэн төрөөн уһаан

бэйэтин тугун төлүөҕүн биэрэр бу хакан оротугар уонна хаҥалас арка ас сүүрдэрэ дьааччыларыгар холобура үчүгэй сүүрүктэри биэрбитэ хаҥалас дьонун үөрдэ тураллар ол баар уонна этиргэ ыллар кини бу биһиги сахалар сиригэр эмиэ ат сүүрдэ сайдарыгар эмиэ итинник тугу оҥордаа дии улахан суол хааллардаа дии Уонна билигин даҕаны тот ким биир бэсис оҥоро турулла. Атын холобура Риверы кытта билигин көрсөрүн бала киниэхэ туох диэн этэр? Сахан бириэмизе. Да. Уонна тыл уллук олоп диэмизе, өлбөк оҕотоңор диэмизе. Биһиги эмиэ Риверы сахарынан күндүлээтибит уонна элбэх түрүөҕү биэр диэн оҕолорун бэйэн курдук сүүрүк буоллуннар, эйигиттэн ордук соргулаах сүүрүк буоллуннар диэн баҕа санаабытын эттибит. Ривер Дефио болҕомто киинигэр буолбутун таайан иҥэрсийэн ылала сүүрдэ-көттө, чөрөҥнөөтө. Онуоха кинини аһынар санаабын айылҕа кэрэ оҕотун сөҕүү-махтайыы үөрүүтэ баһыйда. Ривер барахсан хаһаайынын киэн туттуута эбит. Ол аата билигин да мааныланар. Төһө даҕаны тус бэйэтэ сүүрбэтэр, саха спордугар бэйэтин кылаатын киллэрэ турар. Пока, Ривер. Пока.